Tena koutou e whakarongo mai na e mataki mai na ko Maika tenei te mihi atu nei tena koutou katoa me nga mihi ki a ratou a kua mene ki te po haere atu ra. Tihei mauri ora. Na ko te kaupapa o te whitiata nei ko I movie, te hanganga mai o te tihi whitiata a Popoto. Ngaware no iho te mahi i roto I movie. Na i mua i te hapa i te hoe He pai pea kia whakatakotakoi i ō whakaaro, ā, me ō kōrero hei me he mahere te āhua, hei whai mahau kia māmā noa iho te mahi. Arā, koinei tētehi tauira, ā, ngā kore, ko tōna ritenga ko te storyboard, nē, te scene tuatahi, scene tuarua, scene tuatoru, tuawhā, tuarima, tuaono, nā kua āta tuhia e ahau ā ngā kōrero mō tēnā scene mō tēnā scene i roto i taku whitiata nei, ā, ā, kua rīkoatangia hoki e ahau, ā, ngā whitiata popoto, ā, ko ahau nei e, e kōrero ana i wēnei kōrero, ā, āe. Na, um, he pai pea me he kamera tahau, na, he pai pea te whakamahi tō kamera haere ki tētehi wāhi pai na, rikoata ai ngā kōrero. Uh, ko tāku he whakamahi i te kamera o, o roto o taku rorohiko nei. Um, ehara i te kamera pai katoa o te rangi me te whenua, engari, um, mō tēnei whitiata nei he pai noa iho. Na reira, kia tahuri rā ki te iMovie, iMovie, Tēnā koe. Nā, kei roto ahau i te wāhanga o All Projects, kotahi noa iho te project kai roto nei, ko Tutu tōna ingoa, kāre e kore ko te mahi a te tangata i nāna taua mea rā, ā, ko te hei tutu noa iho, hoi anō, ka, mm, hei, ā, tīmata ake, me kreate tātou, hangā tātou i te, ā, i te whitiata rānei, te trailer rānei, pai te trailer, ka, ka noho template, Nā te āhua hoe anō tāu, he karawhiu atu i ō pikitia, ō taitara, ō whitiata, ō aha ki roto, ki roto ki te tauira, ki roto ki te template, ā, ka waiho mā iMovie tō whitiata e āta whakariterite. Hoe anō mō nāianei ko te movie. Tēnā koe movie. Ok, nā, anei wētehi themes. Um, ko tā te theme, nei ki te kōwhiri i a koe i tētehi o ēnei themes nei, ā, ka whakaritea katoatia ngā transitions, ngā um, titles, ngā aha, e iMovie nei. Kia kaua koe e mate ki te āta kōwhiriwhiri me te ā, rāwekeweke i ngā titles katoa, ā, ngā momo transitions, fades, wērā āhuatanga katoa, waiho mā te mihini. Um, ki te kore koe e pirangi ki wēnei a themes nei na, kei te pai noa iho te kōwhiri i te nau theme na ka waiho a mahau wera mahi katoa e mahi. Hmm. A, hoi ano, e, ua hai. A, preview pea i tētehi o ngā themes. Ara. Nē, nō reira ngā themes, ngā lower thirds o ērā āhuatanga katoa e whakaritea ana e te rorohiko tonu. Ka pai, nē? Hoi anō, ā, ko te newscast pea te, ā, te theme e pai ana māku, ā, ingoa, ooh, Whakaata Maika, hehe, hihihi. Okay, nā, e kitea ana Ā tātau i konei, koinei ngā whitiata popoto i ra, i koatahi ana, e kite ana koutou nē, e āhua pōuri ana tēneki nā, ā, ē, me tēnei nā hoki ehara i te mea he kāmera tino pai, oi, mar, mm, wareware ia moe ka te, te heu i tōna kanohi, e tama rā hoki. Nā reira kei konei wētehi whitiata, hei whakamahinga mā tātau, hoi anō, Kia hoki rā ki te mahere. Welcome Pūrongo Motuhake Haka Atea Ok, ko tēnei, ko te wāhi e tīmata ana piki mai kake mai Ok, nō reira, ko koe a piki mai kake mai? Ei, piki mai kake mai. Kia ora, piki mai kake mai. Na, kare au te pirangi kia kita tera wahanga, engari me waiho tetehi wahi mo te, um, te intro tanga ra. Na, ka haere, ka haere, ah, ooh, ka au kare au te pirangi tera wahi, ara, ahua konei pea. Ae, na, E rua ngā mahi ka tāpi, ka pāwhiritia, ko te click te pāwhiri nei, pāwhiritia te tā, te tohu tāpiri rā, ā, ka whiua, ā, te clip ki raro, ā, te kume rānei te clip ka hiki ki raro, arā, pērā. Kore, hoi anō, kāore tika te mahi. E tau. Okay, tāpiri. Pa-pow. Nā, tēnei wāhi, ā, waiporoporo nei nā, Koira te, e kite ana koutou i te, i te preview pane i runga rā, te whero me te hurihuri, me te title, me te aha, e, koi, koi, koira te, te, te waiporoporotanga nei. E rua ngā clicks ki konei, ka wātea ahau ki te, ra, rāwekeweke wēnei e kōrero nei, whakaata mai koe, kei te pai tērā, me te kaiā, hihihihi, te kaiā, whakaata mai koe, ā, kei te. Whakaata mai ka aha te kaea, pera i a te kaea engari ahh e, ko ahau me taku koretau no roa ki wene mai nei. Oh! Kei konei ra te piki mai ka ke mai oh he tino roa rawa koe e Waiporoporotanga! Hoki mai, hoki mai, ara. Whakamātauria tēnei. Hi! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toto inani. kume, kume, ah, toto, ia, peha tēnei, peha tēnei. Yeah, pai. Ok, nā ki te koto te fade rā, te fade ki te pango, ohohoho. E, te takanga mai o te kōkōuritanga. Nā, ko, mm, e, hai reira whakawhiti atu tātou ki, uh, ki a uh, mai ka runga te ingo te tangata rara. Kei, um, nā reira, kōti te mea tuatahi, Cross to the moon, ka timata ki te, ki te nena, tēnā koutou i te ngahurutanga tau. Ok, kimi tātou i tērā. Ka rekore ko, ko te mea tuatahi nina. Ko koe e tama? Ai, ko koe. Oh, e hara i a koe, blooper!

Ā, tērā te tētehi tuakana ōku, kiriwhanaunga ōku, ko Anaha te ingoa, tēnā koe Anaha. Ā, nā, kei te pīrangi hoki au ki tētehi, ā, nā, kitea ana koutou, nē, te, ā, te kākāriki kei muri rā, e hīti tērā mō runga i taku moenga, e sheet noa iho, engari e ka, ka noho tērā hei green screen māku. Nā reira, ka whakaatu au i te green screen, ā, ā, ki a koutou ināianei. Hoi anō, kei te pīrangi au ki tētehi papa muri pai, kāre au te kite i tētehi, nā reira me, E mōhio ana ahau kei konei te te pikitia runga i taku rorohi konei. Anei te moonscape. Tāpirihia ki roto. Haha, tōnono. Okay, nā, ka Kai te pīrangi au kia noho ko te moonscape nei hei papamuri mo taku whitiata, mo tenei wahi o te whitiata, na reira, ka kumea, na reira me, me rite tana roa ki tō te, te whitiata i raro nei roa, na reira, ka kumea ki tērā pito, ki tērā pito, ake, pāngia, nā, i te pānga, nā, e kitea ana koutou ināianei, nē, ā, kua tīpakohia tēnei, e selected ana tēnei, kei waho ko te teiapa kōwhai. Nā, hei reira, mehemea e tohua ana te adjust, pēnei nei, kua kahurangi te adjust. Ka puta mai tēnei tohu nei. Video overlay, nā, ināianei, kua tohua ko te cutaway hei video overlay, nā, ki te whakaatu au i te, i te cutaway ki a koutou, Kua katawai ki te, ki te pikitia o runga. Na, na reira, ehara tera i taku e pirangi nei. Na, kai te pirangi au ki te green screen. Dun, dun, dun. Oh, crap. Kai te koaro. um, e, ta, ko koe, a tai hoa whaka, marapopotongia, haramai koe ki raro nei mona nei, ui, kao, Tōna katoa. Ara mai koe ki raro nei, ā, e koe ki runga, ā, e koe kia rite tō roa ki tō te, eish, ka, oh, crap, undo, kia rite tō roa ki tō te runga rā, ā, nā. Ok, pai ana te whakaroro anō. Okay. Nāne, ko koe e tai, Ko koe ka pāwhiritia, kua tohua, kua tohuatia just, kua tohua tēnei, na, ka tawe i kāo, pirangia ki te green screen, oh, magic, ināianei kei runga a Maika runga i te marama. Hāunga tēnei wāhi o te pakitara o tana whare, engari, ko te poto tērā o te, o taku hīti, okay, nā reira. Ki te haramai ai ki te tingata i tenei tenei scene ka whakawhiti ka tae atu ooh te fade ra tena koutou. um, ka pai, ka pai tērā. Ah, i wareware i ahau tētehi āhuatanga e pai ana mō konei. Nā, kei konei um, te fade-in tanga rā. Ngari kai te pirangi hoki au ki te title, nā reira, title. Uh, ko te lower third, nā ka, Tōia mā i te title. Nā, arā, ka puta mai ngā kōrero i raro nei. Nā reira, kia rua ngā pānga ki konei, e hī! Nā, ka tīni au ngā kōrero i runga nei. Mai ka raro, umm, te whenua, I suppose, nā te mea kai runga hau te mata o te whenua i konei. Ēngari mō runga nei, He lower third kē, ia, he lower third kē ki konekina, ko tōna ingoa ko Mai, osh, Mai ka runga te marama. Ā, ka pai, ka pai tērā. Okay. Nō reira, scene tuatahi, oti, scene tuarua, oti, green screen, oti, ngā taitara, oti, okay, tuatoru, fade to haka with voiceover, okay, nā reira, uh, tīkina atu te haka, kumea mai, kei hea koe haka, haka, haka, haka, hai, kare konei, Ki te au te haka rā, kei roto i te olivines nē. Ka, ok, ko te mahi ina nei, he um, import i te haka. Kei mataaho, kei ea rā koe, kei roto, kāre koe i roto i ngā pikitia, kei roto koe i ngā whitiata, ahaha. E, um, ko koe, te peruperu a Pukehina Hina, import selected, Kei hea koe select amen anō He ētahi mā mahi mai koutou i te tito all projects all events tēnei event kāore konei interesante muy interesante ānana Kare konei hoki. Ok, taua mahi anō rā. Kei hea koe o my files ka pirangi au ki ngā whiriara. Nā, ko koe pea ne? Ko koe? Hea tō nui? Size 15 meg? 8 meg? Ai, ko koe. Kumea, kumea, totō ia, ka pai. Nā reira, ka fade i konei. Taua rā! He roa rawa koe. Me rite tō rā ki tō tērā rā. Ana nā. Perupero a Pukehinahina, kāo, kare ai te pirangi ki tērā wāhi katoa. Aha, na reira, ka waiho te tohu ki konei, ka haere ki runga nei, a, tahi, oop, aha, ki tenei na, ka, oh, ko tenei na, ara ra, split clip, boom! Tenei wahi, haere ra, ka pai, ka timata ki konei. Kao, roa rawa, Ae, pai te ra. Ka rapopotongia a Nana. Kia ora, Josh. Ka rawe e tai. Kei. Ko te korero i konei e mea ana, oi, ko te korero i konei e mea ana voiceover. Na, koinei nga korero hei voiceover. Na reira, ko ta tatou mahi, He voice over. Um, pai pea kia timata te voice over ki te wahi o te play head inaene. Ae. Ae. Kei, na reira. Oops, uh, just. Uh, tell what, ko koe, ae, voice adjust. Boom. Ah, kei te pai ngā whakaaro, oh, ka pai tērā. Ah, oh. Marawhai. Oh, kei hea rā koe. Ā rā, kei konā. Record voiceover. Nā, ka puta mai te microphone. Um, ka hoatu koe te, te pāwhiritanga ki, uh, ki reira, ka te, ū, ka tahi ka, ka timata tana kaute, toru rua tahi. Toru, nā, haere ki aku kōrero. Ko te ope tauā o Tauranga Moana tēnei te parakiti hine i roto i te whare i hangaia ki runga i te marama. He hanganga tēnei e rite ana ki te mata o te whenua. Hara? Oti, hara te, uh, te voiceover i raro nei. Nā reira ki te hoki au ki konei, tukuna kia haere. Tau, tau, wā, hau! Ka pai ne? Na i whakaitia te te tangi o nga reo o roto nei kia rangona ai te te voiceover i raro iho nei. Na, ko te mahi ina nei, a hoki au ki ki te mahere, he aha te korero a te mahere? Kei hau e mahere, ara, Picture in picture of haka and moon reporter Ok, ka interesting te te ahuatanga o konei O hea nga korero te picture in picture? Ahakoa kai runga i te marama Ok, kimi tatou i tera ra Umm ka rekoreko koe ne tama? Ae, ko koe. Connie Tash. Tae rāwa ake ki konei. Oh, ka konei. Nō ahua serious te kanohi o te tama nei o Toto. Kei, kumea, kumea Toto, arā ki koneki. Nā, kei, kei te kōwhai ā waho, ka, arā te adjust, ka haere ki te reo, Ne lower the volume of other clips, na reira, ā, arā, i kite koutou tērā, kua heke te, te tangi o te, ā, o, o tēnei wāhi o te whitiata, ka tae ki te mutunga o tēnei, nā, ka piki anō, automagical katoa, nā, mā, me mātaki koutou i raro nei i te pāwhiritanga o tēnei mea, duhua, hoki ki runga, duhua, hoki ki raro. Ana, nā, ko te mate. Ā, Ka kitea taku taku taku sheet i muri nei ināianei engari ehara i te aha kai te pai oh nā nā reira ka hoki anō ki tēnei nā cutaway ka kai te pīrangi au kia picture in picture nā kia noho taku pikitia ki oh ki runga e hoa ah nā ka pai nā ka mātakina i konei ara Ooh ka pai taua i ahaha hei mutunga mo te mo tera wahi o te whitiata, woow! Inā hoki te roa o te haka nei i e tai e. Nō reira, ka split ngia nei. Oh, kei hea rā te split rā? What if I nei? Split clip. Boom! Ooh, ahua poto tēnei nā. Oh, nā. He, he, he, kai runga noa atu. Haere rā tērā wāhi o te haka. Ka pai, ka pai. Engari, engari te ngari ngari, ataua. Au, au! Kaori te pai, kaore i te pai, oh, kao. Konei, yes, pea. Ah, ka pai, ka pai tera. Ah, hea te wahi e whai nei. Wheiji Haka with voiceover, picture in picture Ināianei ko te side by side, te tangata i roto i te studio i runga o Papātuānuku nei, ā, te tangata i runga i te marama. Ia ha ha. Okay, kei hea koe tangata i runga i te mata o Papatūānuku? He aha te wāhi ki a koe? Ā, mai ka runga tokohia ngā toa. Okay, mai ka runga, Ā rā. Ok, kua noho koe, āe, kua noho koe. Ā, ka tohua, oh, ka iha tō ngutu, oh, kāo, kāo, kāo, kāo, ā rā. Ok, ko koe, karahua. Ui, ā, ha, ha. Ko koe ki raro nā, Ā, kātahi ko Toheaneha te kōrero a tō hoa. Ā, mai ka raro toko iti kai konei, ā, kei, kei hea koe e te hoa? Ka rekoreko koe nei? Ok, nā reira. Mai konei pea. Tai rawa ake ki, wau, ā, ki konā. Ā, nā reira, kume, kume, ā, toto, uia. Nā, ko taku mahi mō ēnei nā, nē, e rua ngā wā i, i mahia tēnei wāhanga nei nā. Te, te rerenga tuatahi i kōrero, ā, ko tēnei tangata i raro nei, Na reira, ko taku mai he korero tenei wa, mai ka runga toku e nga tangata, a nga to te taua, tahi au ka noho, ka noho puku mo, mo tetehi wa, i roto i taku pinati nei, e panui ana au i tenei korero nei na, a, ka tae rawa ake taku pinati ki konei, katahi au ka, ka korero noa, e parakiti ana ratou mo te aha, tahi au ka noho puku, ka haere, ka haere, a ka mutu tera wahanga. Te rerenga tua, tuarua, a, Māo ko taku hīti i runga nei. Ka noho puku mō te wāhanga tuatahi, tahi au ka kōrero. Ka noho puku mō te, kia mō ētehi hēkona, kia pau rā anō tēnei rerenga kōrero, kātahi au ka kōrero anō. Ko te tūmanako nei, ka line up ngā kōrero, ka pai te takoto o ngā kōrero, tētehi i muri i tētehi, anei, anei. Ou, ou, ou, taua, taua, taua, taua.

E tama koro, koro. Oh, no. oh, no. Roa, am, amai ka raro nei e, e tatari ana, e noho puku ana. Tōna tikanga, ā, ka, ka mutu ana kōrero kātahi ka mai, ka runga tēnā koe, kātahi anō ka kia ora. e, engari, ā, i roto i tērā ngā rerenga o te kōrero, i te pēnei kē, ā, kia ora, mai ka runga tēnā koe, o, tō, tō. Nā reira, ā, ko tā tātou e, he mahi i te magic o, he aha te mea rā? Hollywood. Kei āhua, konei nē, konei? Konei. Kōrero, kōrero! Kōrero! Ōtō! Ai. Ā, konei. Nē? No, no. Konei. E, e, e, e, konei. Kei, ko taku mahi, he split i te clip i konei. Ko te mate, ka auto-magical te, um, te kuhutanga atu o te, o te, o te fade ki reira. Ā, te transition. Ka transition. Kei hea te kōrero e ko, a e tama? Ā, konei, konei, konei. Okay. Split anō ahau i te, uh, i te clip ki reira. Ā, nā, nā. Okay, tēnei wāhanga nei nā. Haere rā. Ko te mate ia, kei konei te transition, ka kitea i tēnei taha o te pouaka whakaata, kei te pai. Transition. Au, ea, kei te ara koe. Tō. Au, au, cancel, cancel, cancel. Whakarāpopotongia pea. Niau.

Ka split ngia koe ki konaka. Split, tēnei wāhi i muri nei, haere rā. Koe, e hoki. Āe. He āta! Te hōhā hoki. Tangohia. Split clip, no, no, no. Ka delete noa rō. E āta. Kei te hē noa rō taku mahi, anei. Whakaroatia tērā, whakarāpopotongia tēnei point whitu pea. Ā, hoha noa iho tērā, ane, ane, haramai, haramai, haramai, haramai taku transition.

Hea te wāhanga whakamutunga? Uh, koira te side by side, cross to studio for roundup. Ok, hea, hea, te, hea te roundup e, e hoa? Kua pau ngā kai o te kete kororo i tēnei wā. Tūrau Hawaiki. Eh, kua pau ngā kai o te kete kororo. Ok. Uh-oh. Oh, kao, kao. Ko tēnei whara nei nā. Hai.

E? He ara hoki tenei? Aa, na whai ano. Kao, haramai. Ae. E? Kei a te transition? Wee ta. Tūrou Hawaiki Not fade ki te black Ok, whakarāpopotongia Kei te pēhea i konei Transition Oh, ea tēnei transition ea Tais. Cross dissolve noho ka ka ka ret pai kaore i te pai transition mm hea tēnei nā. Mm, ka ao. Ah! Yeah, kei te pai noho tērā. Ko koe e hoa. Ko koe te transition. Yeah. Kare te piro ki tēnei mea ko whero nei. Kei hea te um, cross blur pe, nā, nā, nā, nā, nā. Cross zoom, cross dissolve. Pēnei. Pai ki tērā i te, i te transition whero rā, o to. Tūrou, Hawaiki.

oh cuz. Kai te kimi au te i ngā stingers o te uh, ngā rangona, rangona kōrero hei rau atu ki te tīmatanga me te mutunga o te, o te whitiata nei.

Wau, wau, wau, wau, hei, hei, hei, hei, hei. Tino roa, tino roa. Oh, nā, kai te pai tērā, engari, uh, pāwhiritia tērā. Lower the volume of other clips. Pea.

Ā, konei nē, engari mō tēnei nā, ā, lawa te wāhi mātā clip. Ā, rā. Ka wai. Na, koira te whitiata. Oti katoa. Na, timata i te timatanga. Kata mai. Na, e whai nei ko te wāhanga o te green screen. Ai, kia ora pahu pahu pahu. Ka tahi ko te voice over. Na, ka tahi ko te picture in picture. Side by side. Kātahi ka hoki ki roto ki te studio. Kua oti, kua oti te whitiata. Nā, kotahi tonu te, um, te mahi e toa nei, nei, nei. Um, ko te Export i te whitiata nei. Na, i roto o iMovie ko te export e kīa nei ko te share, te share. Um, uh, e wātea ana koe ki te uh, tuku atu te mea nei ki roto o, o tō iTunes library, te tukuna, kia ko tukuna uh, tahitia atu ki a mea ki a YouTube uh, Facebook Vimeo wera mea katoa CNN Art Report nā ki te kōwhiri koe i te, i te mea tō raro rawa a file kātahi koe ka wātea ki te um, kōwhiri i te wāhi i runga tonu o tō rorohiko hei uh, save i tō whitiata nei na kātahi koe ka wātea ki te mahi witi he atu mahi oki Ā, nō reira ka pāwhiri ai te whao, ā, ka kōwhiri koe i te, i te size e pīrangi nei koe, HD rānei, ā, SD, wē rā, me wā katoa haere ki te next. Ū, ū, ū, taihoa, taihoa, cancel, cancel, cancel, pīrangi au ki te SD, ā, large mō nāia nei, next. Ā, kātahi koe ka ka whakaingoa, ka tapa koe i tō tō whitiata, ā, me te kōwhiri i te wāhi pīrangi nei koe, ā, kia noho tō whitiata. Mona nei, roto o o Movies pea, kātahi koe ka pāwhiri i te save, na, ka save-inga ki runga ki tō roroiko. Ā, āe, nō reira rā, koirā, Te, te hanganga mai o te whitiata i, i roto o iMovie. Māmā noa iho nei. Ā, me ngā, ngā kupu ā, āwhina i a, i a koe, i a koutou. Ā, whakatakotoria ō whakaaro. He pai pea te noho, kia, kia noho storyboard nei. Ā, ka, ā, me te āta tuhituhi i ō kōrero, tito noiho rānei i ō kōrero pēnei i ahau nei. Ā, me te haere ā, ki, ki ngā wāhi pai, ā, ngā wāhi e tānguengue ana ki a Pai Tō Rīkoata, ā, i whakamahi au i te kāmera o taku rorohiko tonu, ā, koirā i āhua koretake nei ngā pikitia, ā, i ngoikore te tangi o taku reo nā te mea i whakamahi au i te inbuilt microphone, te, te hopu reo, te hopu oro o te rorohiko nei, ā, nā reira ki te pīrangi koe kia. kia mārama ake te reo, kia mārama ake ngā pikitia, ā, me whakamahi pea tētehi kāmera kē, tētehi microphone kē rānei. Tua atu i tērā, ā, kua pau ngā kai o te kete kōrero, tūrou, Hawaiki. Hiki mai, kake mai ki runga o Whakaata Maika, kia ora mai anō. Hei whakahuataki ake i ngā kōrero i te rangi nei, ko te pūrongo motuhake a tō mātau karere a Mai Ka Runga e pā ana ki te whakamaharatanga ki ngā pakanga whenua o mua. Kia whakawhiti atu tātau.

Ko te ope tauā o Tauranga Moana tēnei te parakitihine i roto i te whare i hangaia ki runga i te marama. He hanganga tēnei e rite ana ki te mata o te whenua.
Ki te mana motuhake o aku tupuna e ia.
Mai ka runga, tokohia ngā toa o te ope taua. E parakitihi ana rātou mō te aha? Mai ka runga, tēnā koe. Kua pau ngā kai o te kete korero i tēnei wā, tūrou, awahiki.